Eje-de öz dogan çagasyny ýigrenip bilýän eken diýip hatyna başlan podpisçigiň hatyny size ýetirýärin. Netije özüňizden mähribanlar. Men maşgalada dört gyzyň iň ulusydym. Meniň özüm kakamyň aýal doganyna gaty meňzeşdim. Şonuň üçinmi bilemok, özümem semizje tokguja gyzdym. Ejemiň jynynyň düşýäni men bolýardym. Hereketiň haýal, köp iýýäň, geýnip oňaryňok. Sen horlan, sen semiz. Diňe şo gürrüňler özüm bilenden bäri bar. Öýüň işlerini edende-de haýal hereket etýänim üçin diňe gep eşitýärdim. Ýöne haýal hereket etsemem ejem näme iş buýursa şony etjek bolup jan etýärdim. Gyz-jigileriňiň biri Hiç haçan agyr iş edesi gelenokdy. Diňe ýeňil işlere gaçýardy. Bir gyýçygym bolsa islese etýär, islemese edenok. Ýöne şonda-da ejem olara kän maňa gödek daraýşy ýaly daranokdy. Özem gepiniň gepinde Pylana meňzäp diýip şol ejekemiň adyny aýtýardy. Men bolsa. Bu zatlara gaty erbet bolýardym. Ýöne ejeme bildirýän däldir-dä. Eje-de bir öz çagasyny şeýdip ýigrenermi diýip käwagt erbet ýagdaýa düşýärdim. Eşik zat alyp berse ejem hemmämize deň getirýärdi. Ýa bir Gowy gün Astren ýaly wagty menem gowy görüp maňada hemme zat etýädi. Ýöne sähel nastrenýosy gaçsa, bir zat ýakmasa ýa ýaramasa derrew meni bir hili jyn edinýän ýaly görýädim. Menem ejemi gowy görýädim. Ejem bu derejede erbedem diýjek däl. Eje eje bolýar, çagasyny ýigrenýän däldir, ýöne çagalaryny aýyryp daş keşbine at dakmak erbetmikä diýýän. Häli-bu günem ejeme aýtýan, Eje, sen meni şeýtýärdiň dälmi? diýsem, ejem gülüp goýýar. Ýöne şo döwürler maňa nähili agyr düşenini, meniň nähili içimden duýgularyň geçenini ejem bilenok, bu wagt gülüp oňaýýas. Meni soňa waka ulaltygymça seni hiç kim almaz bu bolşuň bilen diýeta tut horlan diýip günüme goýanokdy. Aýna zada seredip gaty erbet öz özümi ýigrenip ugraýadym ýöne diýeta tutdygymça horlanyp bilmän kösenýädim. Şeýdip günler aýlar geçip dur okuw gutardym. Bu haýallyň bile gaýynyňdan eşitmişiň gep bolar. Sen entäk gelin etjegem tapylmaz diýip käwagt gahary gelende ejemiň kemsitýän gylyklary bardy. Meniňem girip öz jaýyma aglap ejem bilen hatda gürleşmän ýörýän wagtlarymam bardy. Şeýdip şeýdip men ahyr. Okuwa tabşyryp, ýokary okuw jaýyna okuwa girdim. Okuwa giren ýerimde bir kursdaş oglanym bile tanşyp halaşyp ugradyk. Ol oglanam bizde golaý obalaryň birinden özüm ýaly oba oglany ekeni. Sadaja oglan. Tanyşanymyzda, gürleşip başlanymyzda maňa ýüregi owadan gyz gerek, men görküne seredemok diýýärdi. Men özümiň birazajyk tokgalygymdan ýaýdanýan diýmesem, görk görmegim adamdan kem däldigini özümem bilýän, ýöne näme etjek, adamy kemsidip ýaşasalar, adam şo bolşuna-da kemsinýän eken, sen gowy diýseler gowy bolmana çalyşýan eken. Men talyp döwrümem üýtgeşik geýinip, üýtgeşik özüme seretmän däl-de, elime pul düşse, öýüme padarka daşap, ejemi, jiglemi begendirmäni gowy görýärdim. Hatda talyp döwrümem bir-iki sapar öýe baran mahalym şolardan kemsitme eşidip, Çagasy ejesinden ýa-da öýdäkilerden görenini öwrener diýen ýaly jiglerimem meni bir-iki sapar kemsidip, göwnüme degip aglap gaýtýan wagtlarym boldy. Soň men ýoldaşym bile durmuş gurdum. Ikimiz durmuş guranymyzdan soň her kimde-de bolýa kynçylykly günlerimizem boldy. Öwrenişip bilmän gaýyn öýüme ýoldaşym bilenem näce salaşsaňam adam adama gylyk öwrenişinçä wagyt gerek. Köp kösendim. Ýöne öwrenişdim. Ýuwaş ýuwaş Adamyň eline pul düşse, erkinlik berinse, geýinmänem, eşik saýlamanam, özüne seretmänem öwrenýän eken. Men şu wagt ýaş gyzlary görenimde ýa-da deň-duşlarymy görende oturyp pikir etýän. Meni şo derejede semiz, horlan diýip, ejem kemsitsedem, menden semiz gyzlaram aýlanyp ýör, ejeleri kemsitmän, özüne bolýan owadanja gelişýän eşikleri alyp berýäler. Meniň ejem bolsa näme üçin bu derejede maňa gödek daraşypdyr, bilmedim. Gaýynymam ilkibadalar meni ýakdyrmadyk ýaly bolsa-da, soňabaka meni gowy görýär. Men onuň körpe gelni bolamsoň öýde galdym, eltim aýry hojalyk bolup çykdy. Hatda men ejeme ynanmadyk syrlarymy gaýynyma ynanýan. Bir döwürler ejeme aýlanmany äkidäý diýemde meni äkitmeýärdi. Ýöne gaýnym bir ýere gitse, Gelin, senem gitjekmi men bilen? diýip, meni yzyna salyp äkitýär. Men bolsa şeýle bir begenýän, kämahal oturyp-oturyp şu gaýnymyň gylygy ejemkiden ýumşak. Ejeme görä gaýnym maňa gowy gürleýär diýip pikir etýän. Çagalary hiç haçan ejeler kemsitmeli däl, gysyk bolup ýetişýär, çagalaryň egni gysylýar. Çagaňyza ba ýaş wagty mähir bermeli, sizden tapmadyk mährini başgadan tapsa sizi ertir ýigrenmegi mümkin. Özüne ynamly, dogumly çaga ýetişdirjek bolsaň, oňa azajyk mähir berip, dogumlylygy, ynamlylygy öwretmeli eken. Köp ýerde men şo ýygralygym, gysyklygym meniň öňüme çykyp, Ýolum baglan bolmagam mümkin. Indindiler öz-özüme ynamym Gaýyn öýüme gelensoň ýoldaşymyň, gaýynenemiň kömegi bilen öz-özüme ynamym galdy. Indi durmuşa garaýşym başgaça boldy. Hemme gaýnyny ýamanlasa men-ä gaýtym gaýynym bile ýoldaşymy gowy görýän, gaýyn öýümi gowy görýän, öz öýümden gaýyn öýümde özümi arkaýyn duýýan diýip hatyny jemläpdir.